Akka taa'u kanaan milkaahee haa galu yoo rabbi na gammachiise. Ka sagantaa kanaaf dhufe dhabee galuu dhiisi yaa rabbi. Ka osoo hin sagantiiffatin dalga nutti godhallee milkaahee haa galu yoo rabbi na gammachiise. Aamiin jennee si gaafanne isinii dhagahee jira yoo rabbi ati nuun jedhi. Isinii dhagahee jira yoo rabbi ati nuun jedhi.

Haya schoolii fi college fi university illee sitti himadhe yaa Allahu. Ijoollee dhiini haati waliin dhalte irraan qooriin ka diinaa keetiif dheebottu dheebuu naa baasuun si gaafadhe yaa rabbi naa dhagahi. Bakka jirtutti amaana kee keessa yaa rabbi naa kaahi. Cinqaa jiru waliin dheebuu fi beelaa fi rakkoo jiru waliin ijoolleen teenna diinaa dhaaf dheebotte yaa Allaahu. gahe amma meeshaan itti haa kennamu yaa rabbi naa dhagahi gahe meeshaan jaraa haa deebi'u yaa rabbi naa dhagahi akka taa'u kanaan meeshaan itti haa qadaabamu yaa rabbi naa dhagahi isinii dhagahee jira yaa rabbi ati naan jedhi isinii dhagahee jira yaa rabbi ati nuun jedhi

Si gaafanne milkii diini kun qabu walitti nuu qabi yaa rabbi warwaanni keenna moofaan si bira jiruu fi haaroyni ammaallee deebii haa argatu yaa rabbi naa dhagahi warwaanni keenna ka dur si bira jiruuf ka amma ol yaa'aa jirullee deebii haa argatu yaa rabbi naa dhagahi deegaa fi hiyyummaa fi rakkoon hijaaba Beelaa fi dheebuun hijaaba. Wal jibbaa fi afaan afaanii fi mala walitti baasuun hijaaba. Isinii dhagahee jira yaa Rabbi ati nuun jedhi. Isinii dhagahee jira yaa Rabbi ati nuun jedhi. Nama marcumaa nama jalaa fuudhu marcumaa situ jalaa fuudhaa mi yaa Rabbi. Marcumaa wal jalaa guurree kan keenu jalaa fuudhamu yaa Rabbi nuu didi.

Dhiirti teenna kalee ija gad hin qabanne, adaga dhiirti nutti dabalamtuun kormummaan keennaaf dhiirummaan nutti dabalamuu si gaafanne isinii dhagahee jira yaa Rabbi ati nuun jedhi. Aamiin aamiin yaa Rabbi nuu dhagahi. Aamiin aamiin yaa Rabbi nuu dhagahi. Akka taa'u kana gubbaa fi jalaallee nagayaan haa naa galmu yaa Rabbi naa dhagahi.

Ilma hojiin isaa garbuu olii gadi garagalchu qaywaxii hallichaa laalu fi daabboo eelee faaraa gara gaggalchuu kanaa miti yaa rabbi ilma garbuu nyaatee alala furdatee qullaa geemu gaagura kinniifni keessaa yaa'e kanaa miti yaa rabbi ilma yoo inni dubbate duniyaan jalaa cal'iftu yaa rabbi itti naa qoodi

Nuu fi sanyii teennallee haga qiyaamaan taatutti mataan keenna si malee nama tokkoo gad hin jedhinii yaa Rabbi nu dhagahi. Ar'arraa haga qiyaamaan taatutti nuu fi fiixaa teennallee si tokkocha malee mataan keenna nama tokkoo gad hin qabaminii yaa Rabbi nu dhagahi. Isinii dhagahee jira yaa Rabbi naa jedhi. ani galuu hede yaa rabbi ati namarraa hin galtu yaa rabbi narraa walin cabaqin narraa walin lolin yaanni isaanii wal jalan tarin sinna caala sinnarra beekanamuu jedhe wal haa horatu yaa rabbi naa dhagahi dabalamuu malee ir'uun hijaaba yaa rabbi naa dhagahi dabalamu malee ir'uu hijaaba yaa rabbi naa dhagahi duroome haa galu yaa rabbi naa gammachiisi isa haa kajeelanii yaa rabbi naa gammachiisi barrii tantee malee ijoolleen tun barrii nama tokkoo hin dhadhahinii yaa rabbi naa dhagahi namni yoo barrii isaatitti deddeebi'an adada dhaqaniin ulfinni namaa dabalamu si malee hin jiru yaa rabbi nama tokkotti hajamtee balbala nama tokkoo narraan dhawbati yaa allaahu erga barrii tantee dhadhooyte barrii nama tokko ati ittiin hajamini yoo rabbii naa dhagahi situ nama toyoo rabbii ati naa tahi waan ijoollee baalee diida'a yaa allaahu

Ta ai jirtullee, ta garana jirtuuf ta garana jirtullee bakka jirtutti afaan isii tokkocha naa tayuu yaa rabbi naa dhagahi. Amma jara malee namni nama horatee hin beeku jedhanii meeshaan isitti haa deebi'u yaa rabbi naa dhagahi. Dhugaan jara zamana dheeraa ukukkubamuuf awwaalamuuf gadhayamuu turte kana bira jiraa duniyaan guutuun haa hubattu yaa rabbi naa dhagahi.